anaa good morning. Eh, baabi a wɔ biara, Pastor Love na ɛrekasa yi. Quickly, mate anaa manya information bi from Ɔman TV, Natu TV, Natu TV, yes, sɛ Ɔhene Kennedy Agyapong ɛka sɛ, Pastor Love afrɛ obi wɔ Amerika aka akyerɛ no sɛ, Ah, nsɛm a Manasi bɛkaa wɔ Natu TV so nyinaa, ɛyɛ nokorɛ. Na ɔpɛ sɛ ɔba hɔ na ɔbɛpa kyɛw wɔ Natu TV. Ɔse, Saa asɛm wei wote a, Ɛnyɛ nokorɛ, nokorɛ biara nnim. Ɔsɔɔ no me me Pastor Lau, memfrɛɛ obiara wɔ Amerika, menni obiara a mafrɛ no wɔ Amerika aka saa asɛm no akyerɛ no. Na tie me ha ne tie me yie. Ɔsɔfoɔ bi wɔ kurom ha a yɛfrɛ no Eric Boahen, Eric Boahen. Na Eric Boahen no, Ɔyɛ m'akwadaa bi a ɔtaa ba me nkyɛn. Saa sɔfo Eric Boahen a yɛbɔ no mmara ne Uche, Uche, Uche, saa sɔfo no. Ɔyɛ m'akwadaa bi a na ɔtaa ba me nkyɛn. Ɔtaa ba me hɔ mpo wɔ fie. Na saa ɔsɔfo yi na ɛfrɛɛ me. Na ɔfrɛɛ me na ɔse ɔbɛn Kennedy Agyapong kakra. Na Ɔkɔ ɔkɔpaa kyɛw maa ɔsɔfoɔ bi o a nka yɛbɛgu n'anim ase wɔ ɛyɛ na tu TV no so. Na ɔpɛ sɛ nka ɔɔganaize na me ne Ɔhene Kennedy Agyapong yɛhyia na nka meka me side of story a ɛfa Nsɛm a Manase bɛkaeɛ no ho, na sɛ ɔbɛma me akwanya na anka me nso mede asan me ho a, na megye tom. Sɛ ɔka ɛnneɛ, me nso na maka akyerɛ ɔman hene sɛ ɔne Ɔhene Kanedi nkasa, mereka ɔman hene a ɔyɛ adwuma wɔ ɛɛ Adom TV a wɔtaa ne Ɔhene Kennedy yɛ program na mede ato n'anim sɛ mepɛ sɛ me ɛfa ne so na me ne Ɔhene Kennedy Japan hyia na ɔsɛ ɔke to ama me berɛ a ɛberɛ no koraa ɛnso yɛ ɛna saa ɔsɔfoɔ Boahen yi a yɛfrɛ no Wuche yi ɛbɛfrɛ me sɛ ɔbɛn Ɔhene Kennedy Japan kakra nti ɔbɛtumi ama afa ne so ama matumi abɛn papa no ne no akasa. Ɔhene Kennedy Agyapong menni ne namba, me ne no nkasaa da. Menhuu no soɔ na ɔgyina hɔ yi anaa me ne no abɔ mpu ne mpu da. Na ɛnora mewɔ hɔ ɛbɛyɛ nnɔnan anwummerɛ mu ɛna ɔsɔfoɔ a yɛfrɛ no Elk Boahen Eric Boahen a yɛbɔ no mmara ne Uche frɛɛ me sɛ, Papa, me ne Honourable Kennedy Agyapong ne wɔ faase bi wɔ Amerika yɛ adamfoɔ. Ɔno na ɛnam ne so a ɛmaa metumi bɛn Ɔhene Kennedy Agyapong kɔpaa kyɛw maa Bazooka. Enti no, mɛsrɛ sɛ nka mefrɛ wo na mede ɔno nso ato so na yɛakasa. Nti ɔyɛ conference call, ɛyɛ Ɔsɔfo Eric Boahen yɛ conference call. Ɛne yɛkasaeɛ. Nipa no a yɛka, yɛne no kasaeɛ, menim no. Na deɛ ɛkaeɛ ne sɛ, onipa no kaa sɛ ɔbɛfrɛ Ɔhene Kennedy agya Paul na waka akyerɛ no sɛ, Oh, ɛɛ, mɛtumi aba mpo na anka mabɛgyina mu apa kyɛw ama asɔfoɔ no nyinaa ne nsɛnsɛm a ɛrekɔ so. Anka mempa kyɛw mma asɔfoɔ no nyinaa ɛne nsɛm a ɛrekɔ so. Nam so, ɛnyɛ problem. Sɛ menya akwanya wɔ papa no anim na mene no tena ase ne yɛkasa Na me me clear me side of story a Manasi ɛbɛkaeɛ a ɛyɛ atorɔsɛm no a, me wie a sɛdeɛ woka no mɛtumi apa kyɛw ama asɔfoɔ nkaeɛ no na ɛtuo akɔtwene deɛ ɛtwene. Ɛne yɛkasaeɛ yɛkasaeɛ no wɔde too so ɛbɛyɛ thirty minutes ɛna ɔsɔfoɔ a yɛfrɛ no Uche ɛsan frɛɛ me. frɛɛ me ka kyerɛɛ me sɛ ɛyɛ aberante a yɛne no kasaa wɔ US. a ɔyɛ Canadian Japan ne ɔfa ase no afrɛ no sɛ ɛka Ɔhene Kennedy sɛ yɛmmra na tu TV hɔ na nka me mehu no nam so o. Adeɛ asa, ɔma adeɛ nkye. Afei mete hɔ a sɛ adeɛ bɛkye sɛ nkye na nkurɔfoɔ frɛ me sɛ Ɔhene Kennedy Agyapong te nnɛ to TV so sɛ Pastor Love afrɛ obi wɔ Amerika sɛ nsɛm a Manasi bɛka wɔ nnɛ to TV nyinaa ɛyɛ nokorɛ, wagye atom nti ɔse ɔreba abɛpɛkyɛ, ɛbɛpakyɛw. Adɔfoɔ, ne m'atiefoɔ asɛm wei nyɛ nokorɛ, Menkaa biribiara saa mfa nkyerɛɛ Uche a ɔyɛ Ɔsɔfo Egboahen anaa n'adamfo a ɔne me kasaeɛ no. Sɛ evidence bi wɔ hɔ a wɔmfa mmra. Menkaa biribiara saa. Na mmom Ɔhene Kennedy agya Paul Ofaase no a yɛyɛɛ conference call a na ɔse ɔwɔ America no, ɔno na ɛkaa sɛ sɔfo nka wo gyina mu pa kyɛw mma asɔfoɔ no nyinaa a ka bɛboa. Ɛno nti sei na asɛm no teɛ. Na mmom Ɔhene agya Paul sɛ bi a wɔaka no Asɛm foforɔ bi na ɛde akyerɛ wo na ma wo nso wokɔtena Natu TV ɛkaa saa a, ɛnyɛ nokorɛ. Mennye ntoo mu sɛ Manasi, ɔkɔnkɔnsɛnni, ɔtorofoɔ, Manasi, abonsam nyinaa agya, Manasi, Obi a ɔbɔ ne srem no aka asɛm Manase, Obi a ɔnhunuiɛ ankɔ bi na me hunui, Manase, ne nsɛm a ɔbɛkaeɛ no, nokorɛ baako korɛ, ebi nnim. Ɛno nti mennye ntoo mu sɛ Manase nsɛm a ɔbɛka yɛ nokorɛ, Ɔhene ka ne deɛ Gyapɔn adaworoma. Menkaa saa asɛm no nkyerɛɛ obi biara, nti ebia ɛyɛ wrong information na wonyaaeɛ. Obi a ɔbɛte saa voice yi, hyɛ ma The Whole Word nte bi, wɔn a ɛyɛ m'adɔfo ne m'atamfo nyinaa, wɔnte sɛ menkaa biribiara saa mfa nkyerɛɛ nnipa mo mu biara sɛ Ɔhene Carnegie, magye atom sɛ mebɛpa kyɛw wɔ Natu TV so. Ɛnyɛ nokorɛ, na menhyira obiara.